diiniidhaan walitti dhaabbatanii jiraatan rabbi isaanirraa haa jaallatu. Abbaan maccaa darasaadhaa wajjiniin waggaa danuu umrii isaanii guddoo aalimaaf darasaadhaa wajjiniin dabarfatan. Naannoo isaanii manuma isaaniitii kahee abbaa maccaa, abbaa milkii, ababbaa Ismaa'iil. Ababbaa Ismaa'iil manduuma akkuma raayyaa kana kan baa safara tokko Jarri kun eh, asuma bu- eh, cinaa koo jira Sheekh Yuusuf dudduba koo jira. Sheekh Yuusuf abbaa milkii raayyaa abbaa maccaa jarri kun safaruma tokko edduma tokko darasaan qe'ee isaanii ta'a. Darasaadhaa nyaachisuu irra darbee waa qodaa keessa isa sila dhoffamee inni kun lafa ta'a jedhame irraa faa hammaaramee waa kennamaaf darasaadhaa. Darasaa gargaaraa, ofii nyaata qopheessanii iddoo darasaatti geessanii darasaa nyaachisaa. Sheekha keenya sheekha guddaa biyya kana keessatti ashaaraa guddaa lafa kaa'an rabbi janataa isaan haa badhaasu. Eeydu sheekhni sun muftii gomma Muhammad Ali Yahyaa Al-Azhari nama biyya dhalataa biyya Hararii ilmiitu biyya addunyaarra isaan naannessee biyya Masrii biyya Suuriyaa Utuu asiif achi deemanii cilmii guuranuu, cilmii biyya keessaa hunda walitti qabatanii as Bottuu kan jedhamu sana taahanii isaan waggaa 45f darasaa kana qaraa'isan. Abdul'aziiz obboleessi Raayyaas, Raayyaanis namni eddee sana dhaqee aficha keessa hin teenye hin jiru. Afaan wayii jira ture, afaan sun afaadhuma tukaaniin keessaa nama ciniinu wayiiti. Lafti isaa liishoo wayii hin taane masjidichi keessatti qara'amu sun. Lafa liishoo qabu miti, tukaaniin keessaa nama ciniina, garuu qiraa'atii qur'aana akka addunyaa irratti beekamaadhuma haala ta'een isa biyya alaatti laffaanii baratan sana taa'anii biyya kana barsiisanii namni asirraa fudhatee dhaqe biyya qaraas kan immoo qariyaa taa'ee darasaa tee simate sheeka tee simate sheeka bira birraas yeroo darasaa bira hin jirre mukaayinaa jechuudhaan kan bira deeman isaan kana turan rabbi jannataa isaan haa badhaasu rabbi jannataa isaan haa badhaasu kanaafuu yaa biyya keenya yaa ummata keenya wannan kanarraa seenaa kanarraa fudhadhaa jedhee gabaabduu irraa siniirraa dhaabbadhu hadaraa Ulamaadhaaf darasaa wajjin walitti hidhadhaa khaatimaan nama tolti rabbi khaatima keenya nu haa bareechu. Ulamaa fi darasaan walitti hidhadhaa ilmii irraa qara'uun khaddamuun abshiraa jedhanii cinaa isaanii dhaabbatanii diinii gargaaruun ulamaadhaa wajjiniin hanguma dhaabbattanii rabbiin ol isin qaba. Maaliif jennaan seenaa gaaraatti yoo deebine Ashaabaan Nabi Muhammad wanni sadarkaa isaanii ol kaase waa biraa miti. Tokko Nabiyyitti saahiboomanii, diinii irraa fudhatanii, diinii hojjetanii, diinii gad dhaaban. Kanaan Rabbi ol isaan qabe. Nus bara keenya keessa yoo ulamaadhaa wajji dhaabbanne, darasaa wajjin dhaabbanne, Diini rabbii qaddamne rabbiin galgala keenya nu tolcha inshallah rabbi nu haa tolchu rabbi jannata isaa nu haa badhaasu faatimaa isaanii rabbi haa tolchu seenaa isaanii kan dubbatamee qabne waa hedduu qabu isaanis waan nutti himaa turan waa hedduu qabu asirratti immoo bakka kana bakka waan danuu isinitti dheeratu miti keessummaa hedduun nu eeggata rabbi jannata isaan haa badhaasu rabbi isaan haa milkeessu inni keenya akka waliin milkoofnu rabbi nu haa taasisu faatimaa keenya rabbi nu haa tolchu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi isaanii haa araaramu. Wanti isaan amma ilmoodhaa fi nu biraa qabanu waa biraan jiru. Yaa Rabbi araaramiif qabrii isaanii caffee jannataa godhi. Waan isaan xiqqoo zalalli isaanitti jiru irra darbiif jechuu malee waa biraa nu biraan qabanu. Walaakin ilmoo bira immoo waa danuutu jira waan ta'eef ilmoon masjiida ijaaruun waan quraana bitanii kennuun abbaa ofiitti du'aa'ii kadhachuun ilmaan irra jira waan ta'eef Rabbi sabrii isinii haa kennu isaan immoo kan jannataa rabbi haa taasisu kanaaf inshaa Allah Dr. Muhammad Saaniin injinar Gaanii wajjin gara kana dhuftanii ergaa daqiiqaa shan shanii ka Sufiyaan Usmaanii wajjin sadan keessan injinar Gaalii taanee Sufiyaan Usmaan gara kana dhufee afaan kamuun beenna kan Harargees hin beenna kan Arsiis hin beenna kan Addis Ababaas hin beenna

Keessummootaa amma dhufe irraa warri kun bakka bu'uun hangaha Dr. Muhammad Saalih kan Abdulaziz Ibrahim gara kana gotta. Silaa dursee jalaaf kan kenna akka ergaa majlisaa waan tokko lamas waan hin haasa'uu fi Sufiyaan majlisa Finfinneeti. Amma gaafa Finfinnee guutuu Oromummaa sirriitti amannuutti Finfinnee isaan kenninu.

umrii ofii dhoksuun mormuu hin beekna miti. Bakka teenya hundatti bakka afaan keeyyannutti bakka laaqana nyaannutti uma umrii wal falmaa oolla miti. Garuu fa'innahu mulaaqiikum jedhe duutiin uma dhufa yoo maalis ta'e sakandii tokko booda naanuu sakandii tokko duran bu'u waan ta'eefi Rabbiin aaqibaa keenya haa tolchu mee. Rabbiin kan isaaniis Rabbiin aaqibaa tolchu. Thumma turadduuna ila caalim lghaybi washahaada. Rakkoon guddaan achii miti. Ergasii gara Rabbii isaa waan dhokataas waan mul'ataas beekuutti dhattuu jedhe. Waan isin dhoksitanii hojjettan isin beeka. Waan isin mul'iftan isin beeka. Waan isin yaaddan isin beeka. Ya'lamu khaa'inata al-a'yuni wa maa tukhfi suduur. Waan ijji namaa dhoskitee gantes hin beeka, waan ati qoma keessatti dhokfatte illee hin beeka jedhe. Rabbiin mee hundumaa nuuf isa araaramu. Isaaniif illee araaramu. Aamiin jedhame. Yaa Rabbi araarame. Yaa Rabbi badii isaanii hunda dhiisiifi. Yaa Rabbi sadarkaa isaanii jannata keessatti ol kaasi. Egaa kana waan ta'eef du'aa miti kan nama ajaa'ibu. Almawtu baabun wa kullu naasi daakhilu. Du'a jechuun ulaa namni hundi seenuuf deemu.

Du'aa isa ma'asuura ergamaa Rabbii irraa dhufe hin beeku alayhi salaatu wassalaam. Jennaan namichi halkan manaamaan itti dhufe nama biraatti manaamaan dhufe Rabbiin badii kan koo sababa du'aa yabaluu naa dhiisee jedhe. Nama kana keessa namni Rabbiin qalbii isaa keessa rahmata kaa'e hin beekamu du'aa godhaa fi ergaa nan jedhu tokko Akka majlisaatti wantan isinii dabarsuu barbaadu tokkoffaa ofumaa keenya mee dhaabbata keenya haa cimsinu. Dhaabbanni ummata muslimaatiif amma akka waliigalaatti gaaddisa ta'e dhaabbileen biraallee jaarmiyaaleen biraallee jara hiriiruu danda'anu Ammaa fi majlisa. Majlisa kana diin harkaa fuunee atiyyi hayyoota keenyaan ha ijaarru jennee qabsoo guddaa qabsaa turre. Wareegama guddaas itti kaffalle. Amma immoo wanti barbaachisu hunduu sirraa'eera. Duraani takka mootummaa komannaa, takka warra majlisa qabee jiru komannaa, takka nama wayii komanna. Amma namumti nu komannu tokko illee hin jiru yoo of komachuu ta'e malee. Falaa taluumuunii waluumuu anfusakum akkuma sheeyxaanni guyyaa qiyaamaa jedhe. Amma mootummaanis waan gaafannee itti cinqimnee maal jennee takka wal komannee jenne hunda deebisee fixeera wanti hafe hin jiru amma. Elaa gaafa dura NGOdha labsiidhaan nu dhaabbachuu qabaa jennee qabsaa turre labsiidhaan dhaabbate. Achii keemmoo nama nuti filanneen hoogganamuu qaba malee mootummaan nama wahii ulaa dudduubbaatiin fi'ee duukaa'uu hin qabu jennee qabsoomne. Kunoo filadhaa abbaa filattan jennaan filanne. Aaya amma immoo maaltu nu haferee? Ummatatu waahii dhaabbataa kanaa fi hubannoo ga'aan arganne. Dhaabbata jechuun kan namoonni galma tokko qabanu, kaayyoo tokko qabanu, karoora tokkotti amananu waliin itti dhufanuu jechuudha. Amma ummata muslimaatiif gaaffii isaa abbummaadhaan kan jala deemu kana booda dhaabbata. Dhuunfaa dhuunfaadhaanii sochoonee galma ga'uu hin dandeenyu. Kanaafuu, dhaabbata keenya bira haa dhaabbannu, haa cimsinu, humna haa taanu. Inni dhuunfaa dhuunfaan fiignu nu ga'a jamaa ni dhageessu miti? Keessummaa dhufan moo konkolaataa? Eh, eh. Ayyee, inshaallah keessummoonni dhufaa jiru. Hanga sanaatti wanti hubachuu qabnu Bakka jirru hundatti hoggansa nu fuuldura jiruun dhaga'uun jaraaf ajajamuun bifa kanaan ijaaramuun dirqama. Ni dhageessu miti? Warri aanaarra jirtan hoggansoota aanaatiin bulaa. Hoggansoonni aanaa warra godinaatiin warra magaalaatiin buluun dirqama. Warri magaalaa warri godinaa immoo warra Oromiyaatiin buluun dirqama. Warri Oromiyaa warra federaalaatiin buluun dirqama. Haala kanaan yoo wal ijaarree jenne Bakka dur sanaan dhageenya sana ga'uun dandeenyaa jechuudha. Kan ammoo Islaamatu nu ajaja. Waajiba, dirqama, sunnaa miti. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam man axaa'ani man axaa'a amiirii faqad axaa'ani. Nama hogganaa ta'e, amiira ta'een namni bulee gale Ergamaa Rabbiitiin buleera. Namni ergamaa Rabbiitiin bule Rabbii guddaadhaan buleeraa jedhan alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu hoggantoota keessaniin bulaa mee namni hin bulla jettan mee na agarsiisa. Ni dhageenya mitii waan jarri jedhan. Ni ijaaramna mitii kana booda. Tokkummaa keenya ni cimsina miti. Mee namni tokkummaa cimsitu wal hammadhu bakkuma jirtu tokkummaa kee jabeessi. Afoonaa lillaa walii jedhaa mee. Wal dubbisaa bakkuma jirtan hunda afoonaa lillaa jedhaa. Afoonaa lillaa. Abbaa keenya kanaa isa afoonaa lillaa jedhaa. Waan dallantan hunda rabbi jedhaa dhiisaa fi. Yaa rabbi nu dhiifneerraa fi ati araaramii figa. Yaa rabbi ati araaramiif. Yaa rabbi nullee araarami. Innan jedhu. Ijaa akka hamma jannee kaane majlisa gubbaa kee jalqaba imaama keessaniin buluun dirqama. Imaamonni majlisa anaatiin buluun dirqama. By the way ahkaama shari'aan haasaara malee sirna maanaajmantii haasaan jiru. Wanti nuti biyya kanatti dogongorre guddaan Gaafa aqiidaan sahiihaa dhufee diriirfamu wajjiniin sirni hoggansa ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam dhufee hin diriirfamne. Shari'aa keessatti amiiraaf buluun waajiba waajiba waajiba irra deddeebi'een sinitti hima. Maaliif? Yoo kana ta'e malee hin ijaaramnu. Yoo kana ta'e malee sirna hin diriirfannu. Yoo kana ta'e malee sirna hoggansaatii fi sirna bulchiinsaa diriirsuu hin dandeenyu. Akkuma biyya bulchuudhaaf Hoggantoota biyyaatiif buluun dirqama ta'e, diinii keenya diriirsina, guddifna, bal'ifnaadhaa fi hoggantoota amantiitiin buluun, wal dhagahuun, waliif ajajamuun akka dirqama ta'e baraa. Takka. Lammaffaa, imaamonni, du'aatonni, hayyoonni, dargaggoota lafaa ka'an ofitti hammadhaa. Barattoota ofitti hammadhaa. Dubartoota ofitti hammadhaa. Sagantaa da'waa jaraaf qopheessaa. Ofirraa hin fageessinaa. Yoo isin dargaggoota achi fageessitan, yoo dubartoota achi fageessitan, sheyxaanni afaan banee jara fudhachuudhaaf dhaabbataaru dirree hunda guutee jira. Miidiyaan sheyxaana sanarraayyi manni adda addaa TVn itti banamee inni tiyaatirii inni maalii jedhamu waan dargaggoota, dubartoota, barattoota jallisuuf afaan banee jiru. Billahi Alaikum Ulamoonni keenya, Imaamonni keenya Dargaggoota, Barattoota, Hayyoota, waan Barattoota hunda ofitti hammadhaati waliin tarkaanfadhaa yoo wal qabanne iyyi rakkoo keenya hundarra tarkaanfannee galma gayuu dandeenya waan ta'eef amma kana booda namni komannu hin jiru carraan nurka jira carraan dinagdee akka sila kaamil ustaaz kaamil shamsuu jedhe Baankiin dhalarraa bilisaa amma nuuf heeyyamamee jira. Majlisa yoon isiniif hin taane nama irra jiru kaaftanii nama isinii ta'u kaa'achuun mirga keessan inni seera mataa isaa hordofee jechuudha. Kanaafuu uzriin tokko illee hin jiru. Islaamaaf hojjedhaa waan ta'e wayii gumaachaa darbaan isin hin jedha. Ustaaz Sufiyaan asumaan itti dabalee ergaa waan itti mul'ate ni dabarsaa san booda Dr. Muhammad Saaliinis Abdulaziizis hin jira inshaallah gara isaanis hin dabarsa.

Jaallatamaa keenna Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sabrii jamiila haa kennuuf. Warri naannoo adda addaatii dhuftan, ka Naqamte irraa dhuftan, ka Walloo irraa dhuftan, ka godinaalee Oromiyaa guutuu keessaa dhuftanis ajrii teessan Rabbi biratti isinii haa galmeessu. Ulamaani keenna dhufanii jiru. Eh, Jara qeeballaa. Reefii kana Ustaaz Gaaliin Amiiraa hordofuun dirqamaa nuun jedhe. Amiira akkamii hordofna? Amiira addaan filachuun barbaachisaadha. Ka kaleessaan dinneemi? Ka kaleessaa dinne moo hin dinne? Gannatee dinne? Dinne moo hin dinne? Waliin mormanneemi? Maaliif mormanne? Akkas laallachaati malee hunda duuka waan hin deemneef sanis sammuu keessatti qabadha. Kan kanarraa nafe wanni anarraa sitti dabarsu guddaan hin jiru. Ulamaani kenna dhufanii, mashaayikni kenna dhufanii, jara qeeballaa

Bakka jirtan irraa hundumtinuu warri fuuldura jirtanus gattaa ulamoonni Sheekh Hajji Ibrahim Doktor Jeelaanis garuma kana dhufu karaa jara banaati taataame na dhageessu miti jamaa mee harka keessan ol qabaa warri dhageessan mee namni rabbiin siniin laaffise achuma gadi taa bakkuma jirtan hin jeeqaminaati gadi taa gadi taa bakkuma jirtan irra warri fuulduraas gadi taa

Akkuma sanaan namni Rabbi sodaattu lafa gad taa'i lafarra. Namni Rabbi sodaattu, namni Rabbi hin sodaanne dhaabbadhu keessummaa malee. Namni Rabbi sodaattan gad taa'a, gad taa'a shimama. Namni hundi nama keessummaa asirra dhaabbachuu hayyama malee namni hundinuu gad taa'a, namni Rabbii keessan sodaattan. Namni warri miidiyaas bakka kana booda nam tokko dhaabbata. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Meeshee wajjin al tokko du'aa'ii kadhatu gattaa yoo sin gatteessan malee hin kadhatanu gattaa hundi keessanu ni dhagaartu miti. Namni she- akka abbaa maccaatii rabbi araaramu ni barbaaddu miti. Gadi ta'a mee anis nan ta'a kunoo bakkuma jirtu ta'a gadi ta'a sin hundinu. Dooktora Absheetti malee gattaa qoyya deeman arrabni ni geessu gattaa.

sheeka bareedaa nurri imaanaa fuularraa ifu san umrii fixateen deemne guyyaan rabbii geennan gadhiif nu hunda eeggata kun har'a wanni isaan fayyadu Rasuulli sallallahu aleyhi wa sallam ilmi namaa duni'arraa yoo deeme waa sadi malee hunduu biraa hafti. Ilma gaarii dhalee yoo biraa deeme, waqfii godhatee hogguu biraa deeme, ilmii baratee barsiisee yoo biraa deeme, Isiin qofti qabrii waliin galti. Achi booda hunduu biraa dachaati jedhan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Har'agaa wanni shee abbaa maccaa fayyadu yoo ka jiraatu taate du'aa iteen nafteessanii fi jazaa kalee dabarfatan qofa. Kanaaf nu hunduu bakka tana ni dhufna ni dhayna. Rabbii dandeettii qabu fudhate malee laafinaa fi miti. Egaa Rabbi rahmata ofiititti isaan haa fudhatu. Jannata ofiititti Rabbi isaan haa simatu. Jannata alfirdoositti Rabbi haa simatu. Ollaa nabiyyootaa Rabbi haa taasisu. Ollaa anbiyootaa Rabbi haa taasisu. Ollaa saalixtootaa Rabbi haa taasisu. Ollaa shahiidotaa Rabbi haa taasisu. Deemsi isaaniin hunda keenyaf ulfinna haa taatu. Ilmaan isaanii ahlaa zurriyyaa isaanii hunda Rabbi haa sabbarsiisu. Aanaa isaanii bakka jiru hundatti Rabbi haa sabbarsiisu. Muslima isaan dhabe hunda Rabbi haa sabbarsiisu. Hafi Rabbi lubbuu nuu haa kaahu. Obboleeyyan kiyyaa wanni nuti finne kanaan ala wanni finnes hin jiru wanni finnullee hin jiru. Otoo qabuu taatee silaa isin biraahuu dabruu hin dandahuu hammanuma jedhee asit dhaaba. Ni salaanna akka hawaasa keenna ka muslimaa keessumaanuu jimmaatitti jimmaatitti waan isin xiinxallu akka sirreeffattan akka sirreeffattan jaalala firaa qabdu jaalala diinaa qabdu jaalala islaamaa qabdu kuni waan keessani beekkamaadha. rabbi isinii kenne jaalan ulama'aa qabdu rabbitu isinii kenne rabbi isinirra haa tursiisu walii dhagahullee itti makadhaaga walii gallama waliin galla nuti maatiidha waan ta'eefin walii dhagahullee walii caqasullee gaa keessummaan nu keessa hin jirtu nu hundi maatiidha anillee taanan

Sheikh Jamaal Muusaa Jiloo Pirezidaantiin Majlisa Oromiyaas as jiru. Amma haasa'uudhaafis Dooktora na eeyyamtu ni haasa'u. Aya itti haasa'uu jedhaniiru. Eega jarri jedhanii

Yeroo ammaa kana eh, sagantaa salaatu janaazaatu gaggeeffamaa jira. Eh, Itti gaafatamaa majlisa federaalaa Sheek eh, Hajjii Ibraahiim Tufaallee jiru, eh, majlisa Oromiyaa eh, jiru, eh, Ustaazonni namoota gurguddaatu bakka kanatti argamu. Ishee Dooktar Jeelaan illee bakka kanatti argamanii jiru jechaadha yeroo ammaa kana. Ulamaa'iin akka Oromiyaa qofa osoo hin taane akka federaalaatti guutummaa guutuutti asitti argamanii salaatul janaazaa abbayyoo keenya abbaa ustaaz raayyaa abbaa maccaatu sirna awwaalchaanii gaggeeffamuu fi Yeroo ammaa kana salaatul janaazan jalqabeera. Amen. Amen.

Sirna awwaalcha abbaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatu gaggeeffamuuf jira. Salaatul janaazaan itti salaatamee Sheek Hajjii Ibraahim Tufaallee argamanii Dr. Jeenaan itti gaafatamtoonni Majlisa Federaalaa fi Oromiyaa argamuudhaan sirna awwaalcha abbaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa awwaaluuf egaa argamanii jiru. Janaazaan isaanii Egaa dargaggoota naannootiin fuudhamee gara bakka awwaalchaatti geeffamaa jira. Rabbi raamataa godhuufi du'aayi godhaafi meemee rabbi kan jannataa isin haa taasisuu jedhaatii du'aayi godhaafi. Okay, wait. Ayyee. Ayyee. Tole haa ta'u. Ayyee. Mee rabbii kan jannataa isin haa godhu jedha koomentii naa barreessa abbaan tokko. Eh, Rabbii kan jannataa isin haa godhu jedha. Du'aayii godhaa fi rabbii haa dheessuu fi eh, inshaallah du'aayii godhaafi amma ummanni gara sana deemee yeroo jedhu kallattumaan bakka sanatti deemne insha Allah ayyee

Ayyee. No no, andalaa inni ilaale. Bakka awwaalchaa deemna kottu.

Rabbii raamata haa godhuu fi rabbi kan jannataa isaan haa godhu. Yeroo ammaa kana daqiiqaa muraasa booda sirni awwaalchaa isaanii ni eegala jechaadha. Du'aayii godhaa fi rabbi kan jannataa isaan haa taasisu.

Ustaaz Abbaara. Ustaaz Raayyaan egaa abbayyoo isaanii awwaallataa jiru yeroo ammaa kana. Amma egaa yeroo ammaa kana Ustaaz Raayyaan sagalee keessanii isaatii Allahumma thabbituhu bil qawli thaabit

Sheekh Su'ud kabajamaa Adaamaarraa dhuftan insha Allah isin dabarsine ergaa keessaan kalimaa gabaabaa
bakki maqabrii kanatti yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka waan mataa isaanii gubbarra utuu allaatti illeen teettee jedhan allaatti bakka sanitti

Gaafiin har'a gaafatamu fatanaan guddaan qormaanni har'a jiru isa afuri. Inni tokkoffaa rabbiin kee eenyuu gaafata. Nabiyyiin kee eenyuu gaafatan. Kitaabni kee eenyuu gaafatanii qiblaa kee eenyuu gaafatan. Riwaan biraa ka obboleeyyan kee hoo eenyuu gaafatanillee ni jirti. Gabricha kana rabbi isa qunnamee yoo rabbiin kiyya Allah jedhe yoo mootuu faallessanii gaafatu malaa'ikaan nabi Muhammadiin beektaan jedhanii man rajulu ladii bu'ita fiikum namni isinitti ergame sun eenyuu jedhanii gaafatan.

hin dhageessisaami. Akka gaafa bu'aa walii booduu Mataa mucaa.
akka gaafa bu'aa walii naanuu galan odoo duniyaa gubbarra jiru.
Waziiroo. Tolchaan haa caqasaa dubbii tana Asmaannaa wayii jedhe. jedhani kun isa qotamu. Garaa nama gubate ibidda gudaananii jedhe Oromoon manni marri gubataa bula ganama cileen arganii jedhan dhihii dhiiraa

isaanilleef tola sadaqaa jaariyaadha isinilleef tola nulleef tola maal haa goonu akkam haa goonu mee namni khayrii tana nu jalqabdan eenyu anillee eega biyyaa kana ga'u kanarraa aaree fagaadhee dhufe sagalee dhiisaa sagalee dhiisaa hojii qofa waan kana waa arguu fedha Waa arguu fedha, gurrallee dhaga'uu fedha. Taarikas namni olii gadi deemu kuni waa hima. Waa hima. Gaafa abbaan raayyaa amrii tayan, ummanni jimmaa kayrii haga dhaga'u kana dalaganii isinillee Ka waan kana naa banu, ka waan kana bu'uura naa kaahu, dhagaa bu'uuraa ka kaahu, eenyu jedhee gaafadha namni naa jawaabu jira.
Ee, akka naannochaatti Hayyee. bu'uura jalqabaa waan isaanii karoora kana keessa jiranu miliyoona sadii ol bu'uura jedhanii jalqabanii jiranii isa sanarratti guyyaa 28